ya ya ya ya ya wagwan people izuka kandi omutayi wangye ah, nk'oku waringira omumiso kandi nkusoboorora obwo hati omukuru abantu ba kabukwiri bayorekire okusemerwa kw'amaani abantu ba kabukwiri bayoreka amasemererwa maingi abantu ba kabukwiri kakye kakye barambikiriza na n'okurambikiriza bwanyima y'omukuru ou barikweta Former MP Honarebo Benjamin Cadet Butuuro eki akagambire aha bintu ebyo reka tureke kuka disclaimark nyowe ndi omunyamakuru John Twesigye Ntamuhiira yanyeta nimukwatira amakuru geye David Katureebe wanyeta ninza kukwata amakuru gaawe Kesande ku oranyete ninza kukwata amakuru gaawe Judith Amanya Omuganuro ku oranyete ninza kukwata amakuru gaawe. Narongo k'orangiza tuza kuba boona abantu boona besembireho ninga shi bakuteekateeka kuza kwesemba omu omu omu Ru district ya Rubirizi mwanya ezi ninza kukwata amakuru gaanyu tinyine side yes tinayanga na nye nyine omunywani mbaasa kuba nyine omunywani kwonka ogu n'omurimo tinkugwera side mbwenu waaba napositinga hati harimu kugira ngu ngu napositinga nka story y'omubuduzi omuntu oza kuhurira ati hoona si mazima rama hati ka watareka kugyenda owa nanka ogu ka senyowe mbaire ndi owaawe nyowe just n'okukora omurimo gwawe ogu wakora ki ogu wamperiza nk'omunyamakuru ekyo nyine aho mukyetegyereze Ba fan ninga si abahagizi ba ba politician mwena abari oku omuri Rubirizi nyowe omunyiha akajanja tinayomba kwiha omunyiha akajanja kugira ngu hati noreba ariyo kandi ariyo na postinga kandi yagambira aha aa nyowe nyine kuba nintekayo amahurire nkoku gari nkoku gaija ninsemeriire kuba ninkoraki ninsemeriire kuba ningakora nkoku gari ekyo mukimanye from today. Judith Karema nakora ki nagimara? Waaba noba ngu no supportinga John Tosh Jentamuhiira nka nka postinga story ya ya David reka kuyomba. Waaba nomanya ngu no na na postinga story ya Cadet reka kuyomba. Nyowe ndi omunyamahurire kandi ndi omwana wa Rubirizi kandi abo boona boona n'abantu bangye ninga shi nibanywani bangye tiine ou ntakugamba nawe. Ku yoyo atanteereire aine kummanyisa ati nomanya eeh iza okwate amakuru gangye. Noza kugira ati haa omunyamakuru nayekyerezibwa kugyenda buri hamwe hoona Munya mukuru naza kukwata nana amakuru gomu kishengye ngu akugira ninkiija kugyenda buri omu hoona notereka notereka kunyeta ogira oti nomanya nyine amahoro gangye aga nyenda okore ki ogankwatire nyena mbishohoze aroho amakuru agatakukwatiba aroho kugira oti nyowe tikwenda kukwata amahurire nibatubingaga nana omu za kanso agira ati kanso egi mube muri aheru abanyamahurire Yesu tiwikiriza bakwate amakuru ga buri buri omu hoona kwonka nagira ati story egi natakwenda ngu ogikwate wacenga ok. Mbwenu eki tikyahwa? Ijuka kandi abantu ba kabuhwire esaaha egi baine okushemererwa kw'amaani bwanyima y'omunyaisengyero owaabaire omunyaisengyero wa bunyaruguru Honarebo Cadet Benjamin Butuuru kurugayo akamanya enaku yaabo abandangaraho sorry abandangara ndangaraho omu kisaara eki barikweta Karangara abahaire naikondo ezo naikondo ibiri ezi abakoriire batoona banywa amizi g'ebisaara kwonka naikondo atagamiize ahago nigaba nigarugira kimwe ahansi nigaba gaboneire gatari aga ag'oruguru. ebi ebinaku egyo ebyagaana, bagizire ngu bo batwara bari omu kubonabona kw'amaani. Okubonabona nokumanya omu kubonabona kw'amaani. Mbwenu Cadet webare kugira omu misiri okaba no supportinga abantu baawe, iza oka supportinga abantu ba Kagezi wabahereza nayikondo, wa supportinga abantu ba Maria Emondo wabahereza nayikondo, kandi ijuka ngu okaba okozere na n'abantu ba Nankegye kuriya aho aho ahaifo ya Nankegye abantu ba Buruma omu kyeeya wabahereza wabakoorera omudumo. Webale kuba nokunda abintu byamagara, webale kufokasinga aha byamagara. Nanye ori nka munywani wangye nanka ogwo nafokasinga munonga aha byamagara. Ni kirungi munonga, munonga, munonga esiti. Webale, webale, webale munonga Honourable Cadet. Mbwenu tu, mbwenu tukora ngu hati abantu nk'oku bari nibagira emishoka nibakora ki? Nibanywa nk'oku bari nibataha amaizi? Umm. Reka tujutsye ebigambo byabo ebi bariyo nibagamba, then tubaase kuba nitugaruka, tukugyenda omu maisho n'okuhendera. Amaziina gangye ni Nyanamatovu Kireya, nkaitwe abataka ba Ndangara tubaire twine okunyigirizibwa kw'okutaha amaizi mabi, mbwenu ninsiima Honarebo Kadeeti abaasize kutukoorera amaizi gaitu tukagaruka aha buheereza burungi tubaire nituza omu kisaara tutaha omu bwiina, tutaha omu kisaara kwonka hatiiya nitutaha amaizi gaboneire kwonka eki turikumusaba nitumusaba agaruke aije atukoorere enguudo. atureetere eirwariro tufune obuheereza burungi naitwe nk'omuruka gwa Ndangari ahabw'okuba nitumukunda munonga atukoorere buri kimwe eki turikukora shi eki turikwenda. Amaizi mbwenu gaabaire nigatuteganisa munonga munonga na munonga hati nkaba nyine ondi ahambaire ninteera amatafaari amaizi tubaire nitugasomba kyamaringi okwo enyima na kyabaju ag'okuteeza amatafaari ag'okunywa tube nitunywa ebyagaana. Mbwenu nitusiimira kimwe Honourable waitu Cadet atureeteire atugaruriire kutukorera amaizi gaitu aga. Hati nitumusiimira kimwe twashemererwa nitumusaba kugira ngu yaayiza yaagaruka nituza kumuheereza akaruuru omu bwingi.
Buzima oku twatunga amaizi aga agaboneire nituza kuganyigwamu Naaba naanakugambiire nainga naanagambiire abahurikiza ngu esente zoona turiyo nituzimarira omu marwariro ahabw'okurwara omushiijo typhoid erikureetwa amaizi mabi. Mbwenu hatiiya twaba tutakirwaire typhoid, ahurira akasente kaitu twakakwata titurikukejunisa, naitwe tukagira ki? Tukagira enkurakurana. Mbwenu itwe nitushaba nk'abatuuzi, nk'abakyara ba Ndangara, amaizi aga tubaase kugareeberera gye kurungi, Tugakwate gye kandi ebyoma tutagareka kubyita tucunge abaana baitu nangwa okukira munonga abaana nibo bakukira kwita amaizi. Ninshemereirwe munonga ahabwa Honarebo Cadet Benjamin Butuuro, omushaija ogwo kuteekateeka aha kicweka kyaitu ekya Ndangara nk'omurka. Omuruka gwona ogubaire nigweyambisa amaizi gaitu aga agakuruga omu nshozi kwonka agatari g'obuhangwa kushanga ngu garuga ahansi kureka agakuhimintika omu nshozi beitu gabaire garimu oburwaire gabaire kutyo nitugakoresa kuganywa kuguriza abaana beitu naitwe abakuru beitu nitushemererwa akadeeti aha myaka eyahweire akaturetera nayikondo ezi beitu kuyarugire omu bwebembezi nayikondo ezo habura yazifaho. Kuzereeberera. Naikondo ezi zaafa, ahu agarukiire yaahurira nitwetwa omu bwitwa, yaatuyamba yaatukorera naikondo zaitu ezi. Nitusiima Cadet Benjamin ahabw'omutima ogu ayorekire ahabwa rukundo. Tari mu gavumenti, kwonka ebi ariyo naabikora nk'omuntu buzima nikyoreka ki? Rukundo. Nitusiima ahabw'okuba ekisharara kyaitu eki nikitahwaho seelu ezirikuhika omuri mukaaga. Karagara. Bugyera, Ndangara, Kyaruganda, Kabukwiiri n'ezindi seero nizeyambisa omwanya ogu. Bayo nibabonabona naitwe ahabw'okuba naho tibaine maizi kwonka itwe Ruhanga akatuyamba yatuhaho akasaariro aka beitu n'obu turiyo nitukoresa amaizi ago gabaire gari mabi munonga. Antisiima Cadet Benjamin, Nitutiine bukomo n'obugarukiro. Abakazi beitu babaire nibazaaha omu kisaarira baruga ho saa mukaaga z'ekiro. Abaana. Baimubazaho bataha amaizi saaha mukaaga z'ekiro. Aa Kwonka nitusiima omushaija ogu atufiireho. Nooteeka ejerikani ocunda edakiika emwe ejerikani eba eijwire. Omwijurirano gw'abantu gwakiroho atukoreire naikondo ibiri ahabw'okuba ahaakisharira nizo twineho. Emwe eri aha buseeri Endiijo eri aha kandi zoona buzima nzikora. Aha ninshaba abatuuzi baabahaire amaizi bagareeberere bataagakwata kubi bakagaruka bakabyeita ebi ebyoma ahabw'okuba amaizi n'agaitu tikugira ngu n'aga bariya abaagakozire, n'agaitu naitwe garikuyamba. Naanimbashaba ngu abataka baagatuhaire tugakwate gye. Gangye nibanyeta Bintakyenda Badru Chairman LC1 Habwandangara Bii. Egyo ekaba eri endangare emwe eyaabaire neebembera omwami Ngamanya Julius owaagyebeembireho emyaka y'enyimaho. Then ku baizire baasara disiturikiti, nyowe naaba keyateeka w'ekyaro ekya Ndangara B kandi bampinguza naaba chairman LC one owaarabire arya na Pozidi kandi nkaba chairman kuruga obwo ntuura niinyebembera. Kandi nkahika omu kyaro omu, omu mwaka ogwarikuma orwenda kyenda, nkasanga tutaine maizi. Nikyabaire nikituteganisa munonga tukaba tutaine maizi. Kandi tukaba turi enyima munonga ku twabaire tuhikanire ki, bakumanya ngu ori omuntu owandangara. Kwonka hati, obwire obu obwa gavumenti ya Purezidenti Museveni, NRM, nitugisiima, ebaireho, ahamwe tukurakuraine, kwonka ahabw'ensonga y'obutagira maizi, twizire twagaruka enyima. Kwonka kuhaizireho MP Benjamin Cadet yaareeba oku turikubonabona, yaatuheerezaho naikondo ezi ibiri. Twaganyirwamu. Twafuna amaizi, kwonka kandi hati zibaire zicwekire. Kandi nabwo agyerizeho yaagira obuyambi obu yaatuheereza, hati naikondo zaakorwa. Nyowe nyine amaka amaka kikumi na ikumi agaarimu abantu rukaaga ikumi na bataano. Kandi egi ndangara B erimu amaka nabwo ekyeyamaa, endangara A erimu amaka agu ntakumanya kyeyamaa n'agu aine, kandi nabwo kwonka tukabaganira omu maka, ahabw'okuba obu twaabaire nitubagana seeri egi, tukabagyebwaganira omu maka nsanju na mwenda, nsanju na mwenda. Kwonka hati Development y'abantu bariyo nibeyongyeraho abatsigazi tubaine, abaijukuru tubaine. Emyaka ikumi na mukaga eyinywe eyongiire, which means nawe yakize amaka amaka kikumi n'abiri hati aho nyine abantu rukaaga ikumi na bataano nawe nabaasa kuba ayine abantu nka rusanju abo boona nibafeedingwa amaizi aga twine kyaruganda I mean kabukwiiri neyiza etaaha hanuuya twine nkondo neyiza etaaha hanuuya twine abarikuza oku omu CFM group nabo amaizi nibagaiyaho Twine abandi abahinguzi, nabo amaizi mbagaihaho. Kandi hati aga amaizi hati twaza kuganyurwamu, abaana baitu b'eishomero baaza kwozya yunifoomu, abakazi baitu nibaija kunaaba emirundi esatu eizooba, naitwe baanyineeka wahika omu nju oine okusangamu amaizi. Ekyo ninkisiima, hati twaza kubagira. Ekyaro eki naaba nimbahiga ngu amaizi aga nambwenu Omurango ogundi kwenda okubanza nyenda tukabanza tukareeta emiti tuk'ombekyera nayikondo zaitu egi tukagyombekyera gye araabe naaza kutaha akataha agyeho ekyoma ekikura ngu tikyacweka kandi waataho edoomora y'amaizi kutari okugitwara okagisiisa waaba oine omusiri waataho amaizi twara ofuuhire omusiri gwawe waataho amaizi mbwenu orebe ngu waagarinda gye kandi n'ekyoma eki tukirinde turebe ngu twakikozesa abaana baitu bakikozese n'abaijukuru bakikozese. Naye yes aha Kara Media News Centre twaba turi omu isoka tukuhereza kurungi ebintu bingi aba tukoragaine nabo twakora buri kimwe kyona otankwata kubi eeh otankwata kubi hehehehe Webare Karit Benjamin Obuturo kuba nogira emisuno nokureka no ku supportinga abantu aha kandi nokubahereza amaizi marungi nituza kwija omu isoka tugambe abintu bingi munonga aha kandi ijuka ngu oine Rama UG niba nekuhereza eeh ebintu bingi amakuru mingi kandi twehaire kuza kubahereza amahuure oranyete norakora amahuure geeye. Kandi amahoro enye agu garinfokasingaho munonga n'oku otapire na na sinci ikumi. Community story, amakuru ag'abantu, abantu ebirikubafaho, tibiine nguudo, tibiine maizi, tibiine marwariro, tibiine manyobwa n'eki, abantu ababuriijo. Kwonka nyowe niinyenda kwesimba ndi omu nyisengyero naanyenda we nkwatire story yangye egiseeka. Ee, orusekye niruba ruriho, orusekye aho niruba ruriho. Manya nyowe ndiyo ninza kugaba ebintu mbwenu. orushekye niba ruriho otanyeta okumanya ngu torampa sente bwenu kumpa sente transport yangye oyine kugimpereza eeh kwonka community story manya butandu manya ki manya ki ndi free otakarugaho subscribinga likinga sharinga twase kuba nitutambura kurungi omumaiso obusingye.